Il-ħoss huwa wieħed mill-aspetti l-aktar importanti f'kitba kreattiva. Wara kollox, il-lingwa kienet mitkellma qabel ma nkitbet, u tgħallimna nisimgħuha qabel ma naqrawha. Il-lirika msieħba mal-mużika u s-seħer li jaħkimna meta nisimgħu storja huma xhieda tal-qawwa tal-ħoss f'kitba kreattiva. Xi elementi tal-ħoss huma marbuta mas-sintassi u l-versifikazzjoni, jiġifieri mal-binja tal-versi u tas-sentenzi. Fost dawn insibu l-metrika, il-varjetà fit-tul tas-sentenzi u r-ripetizzjonijiet, aspetti li lkoll kemm huma jikkontribwixxu għar-ritmu fit-test. Aspetti oħra mill-kitba li jintrabtu mal-ħoss huma t-ton u r-rima, li bħall-aspetti l-oħra li semmejna, inħarsu lejhom f'rokniet oħra. Minbarra dawn it-tekniki, Nistgħu nżewqu l-kitbiet tagħna bl-eliżjoni, l-alliterazzjoni, jew l-onomatopea, tekniki li l-kitba kapaċi jagħmluha aktar tal-widna. L-eliżjoni hija t-tneħħija tal-vokali fit-tarf ta' kelma sabiex niksbu ritmu aħjar u tlissin aktar naturali. Ngħidu aħna darb'oħra flok darba oħra, jew ħafna aktar flok ħafna aktar. Din it-teknika titħaddem b'mod partikolari sabiex il-kittieba jżommu man-numru ta' sillabi li jixtiequ fil-poeżiji tagħhom. Ngħidu aħna, fil-poema Il-bikja tal-masġar ta' Oliver Friggieri, insibu l-vers, Ibkina llum, iżdied ħaqbina għada. Bl-eliżjoni, dan il-vers fih ħdax-il sillaba u huwa konformi mal-bqija tal-endekasillabi fil-bikja tal-masġar. Mingħajr l-eliżjoni, kien ikollu tnax-il sillaba, kien itellef mir-ritmu mexxej tal-poema u kien jinqara hekk, Ibkina llum iżda idħaq bina għada. L-alliterazzjoni hija teknika oħra marbuta mal-ħoss, għax tissawwar appuntu bir-repetizzjoni tal-ħsejjes f'kelma jew fi frażi. Il-poetessa Għawdxija Mary Meilaq Hija imgħallma mill-aqwa fl-użu tal-alliterazzjoni. Ngħidu aħna fil-poeżija ġejha xita. Il-qattusa ħiemda f'rokna togħrok togħrok lil widnejha u t-tiġieġa tgerfex tgerfex sħab ta' trab qajmet b'dufrejha. Fit-tieni u t-tielet versi b'mod partikolari u fl-istrofa kollha b'mod ġenerali, insibu l-alliterazzjoni tal-ħsejjes r, u te. Tajjeb li ninnutaw li l-alliterazzjoni mhix biss ir-repetizzjoni tal-ħsejjes, imma wkoll l-effett tagħhom. F'dan il-każ, ir-ripetizzjoni tal-ħsejjes qed tidwi r-repetizzjoni t'għemil l-annimali. Teknika oħra li tilgħab bil-ħoss hija l-onomatopea, teknika li permezz tagħha kelma tidwi l-ħoss li tkun qed tfisser. Ngħidu aħna, il-kelma tbaqbaq Timi tal-ħoss ta' tbaqbiq tal-ilma jew ta' likwidi oħra. Mary Mejla hija imgħallma ta' din it-teknika wkoll, bħalma naraw fil-poeżija Ġejja x-xita. L-isponsun wit wit wit wit, waq waq waq il-wiżż ġo l-għar. Nies ta' Malta, xita għandna? Naddfu l-bjut u iftħu l-bjar. Hawnhekk il-kelmiet witt witt u waqq waqq qed jimitaw il-ħsejjes tal-annimali. Spiss, tekniki akustiċi bħall-alliterazzjoni u l-onomatopea jkunu l-qofol ta' tongue twisters jew tgħawwiġ l-ilsien bħal Harry Howell ħawħaf il-ħamrija ħamra ta' Hararaw. Jew Toni tagħna tani tina talli tajtu tuta tajba. Sabiex il-kitba tagħkom tkun tassew tal-widna, nissuġġerixxu li taqrawha b'vuċi għolja u tħaddmu wħud minn dawn it-tekniki, iżda mingħajr esaġerazzjoni, u ma ninsewx li fl-aħħar mill-aħħar,